You know, say I put 20k fuel, the car no gree start. Ah, I'm going through a lot. Yeah. People they see me, they say, ah, guy, you dey slim. Na the car. Before now, I dey do one one one. Before the car came. Now, As I wan comot this night, I go do one one zero, make am move. Enwopi call me say, ah, you go perform for my show, how much I go pay you? I say, just hold the car. By the special grace of God, I'm still single.

invitation letter una never travel una dey believe ah god so i went to the embassy o they come say make i print my bank statement i don't know if it's the bank statement they saw you know say they still hold my passport

E dey dey burn you as a man war don start make you take know say na war after seven days of cut your prick that thing war start circumcision feel the pain baby marriage na scam o you know say the moment you marry as a man na that time you dey meet your spec yes e do me bro I'm a man I just love back love front For good seven years, I dey find woman wey get front, get back, I no see. I come go make mistake, marry my wife. No yansh. If you see my wife, e be like Chinese man wey dey piss. The moment I marry my wife, bam! Two girls just pack come our compound.

If I say na money the highest wey go call me Cassie wey wey I be vigilante Cassie Lumbus I be shrine so I come dey feel bad what is happening here to make the matter worse this my neighbor educated rich She no dey do runs, she be even virgin from rich home. Me na don go do hori hori. Mare wu na me dey feel their village. Mistake people make. Bro, wetin even pay me? I was doing my Europe tour. I come go borrow money from the girl, twenty million. As I was leaving her house, na she tell me say casino

Yeah, I fit just dey one day, I just dey dey do Zoom call with clients. We dey try price, they want to make me brand ambassador. Then they say thirty million, I say make it thirty-five million for my room. My wife just dey call me, honey come, honey come please, it's important. I dey Zoom call, thirty million last,

All of them like girl. Another thing, most ladies are hypocrites. That's the truth. Relationship go break, you dey tell people say, I don't blame you, I see my nakedness. My own when you see na graphics design. But na true na. Na true. Na here, na the one I come here pass. Some girls go do like say dem no know your vision. Like, why would I bring a girl to a club? You don't spend four million

See the lele wey I do for Jarvis as he comment are these kids not too small Nigeria e dey pain dem haters like somebody write say are they not supposed to be in school ooh the boy pour spit for una face evil social media very yeye place oh bro. Gonna di days wey be eh dat time eh if it's war dat time na economical war, political war but now na social media war everybody dey attack everybody see Donald Trump na when Donald Trump enter na him just say eh you have just two genders in America male and female see social media people reply am for Thailand dem just reply am say Na him no we legalize same sex marriage, Canada reply am. You see say Nigeria no talk anything because e no concern us. Na when he come outside say on the twentieth of February no more citizenship if you are giving birth in America see where Nigeria reply you be say you be God ooh what God cannot do does not exist.

I wan dey act porn. After performance, how much dem wan pay me? MOP go begin advise me, shaka shaka, hard work brought you here from Shengo Tedo. Hard work na boat driver. But comedy, um, porn is not like that. Once you act porn for audition, whether dem accept you or not, once you come, you're good to go. Na life. Baba, enjoy yourself, nothing dey this life. Mohbad die im papa wear im cloth go do interview na this life you wan suffer any money when I get now I go squander am nothing you wan tell me for Nigeria if you like spend your money wisely you go still finish you fit wise pass this economy na small man dey rule us but I no fit wise pass this economy. No say if na this period prodigal son do that thing, dem for kill am. As him papa see am for gate, he go tell that him senior brother to kill am. Now where every day everything dey increase. See girl when I carry last week Sunday, fifteen thousand. That same girl get mind dey charge me thirty thousand today say things don cost. Ashawo dey increase price for old stock for something wey you no buy anything.

Na why talking stage good, use talking stage dey ask important questions but Nigerians we don misunderstand the concept of talking stage, you go see man go dey ask girl mumu mumu question, do you squirt, you wan fetch am? go dey ask important question as in look am no fear o. Look into her eyes ask her babe as a girl why you get bullet wound for shoulder eh John Wick sister wetin you go dey do with people wey get gun ask ask baba but the thing about men be say you know say once penis stand perspective dey change you dey see red flag korokoro you dey you dey romance girl for laps you see machete scar

Na why I dey tell Big- people, li- DJ bring am down. Any girl wey dey come visit you this period, confirm if she don eat before you send transport o. Girl never chop, you dey send her transport to come do wetin? If na you, you go come. So wait, make she use empty stomach, come dey do collapse doggy with you wey don drink today, she dey wait. What if she collapse? Na why some kind times eh,

For Nigeria now, for Nigeria now baba, girls wey no get ulcer remain just four, allegedly o. MOB Laughing Stock.